Dyma Lleucu Cook yn adrodd y newyddion diweddaraf o bapur El País yn Sbaen ar ddydd Llun yr ugeinfed o Ionawr. Y stori gyntaf yw'r diweddaraf am drychineb rheilffordd Santiago de Compostela mis Gorffennaf diwethaf. Mae barnwr yn achos y ddamwain trên wedi gofyn am ymchwiliad i mewn i rybuddion am y troed peryglus ar y rheilffordd. Hwn oedd trychineb rheilffordd gwaetha Sbaen ers 70 o flynyddoedd, pan aeth trên oddi ar y cledrau yng ngogledd orllewin y wlad, gan ladd 80 o bobl ac anafu 179 o bobl. Bythefnos cyn i'r darn o'r trac agor, anfonwyd e-bost i uwch swyddogion gan y prif beiriannydd, oedd yn poeni am beryglon y troad farwol ger Santiago, lle daeth trên Alvia i ffwrdd o'r cledrau. Mae Renfe, sy'n rheoli'r rheilffyrdd Sbaen, wedi cael tri diwrnod i gasglu'r holl ddogfennau sydd ganddynt yn ymwneud â'r rhybuddion a roed gan y prif beiriannydd José Ramón Iglesias Maceira i'w uwch swyddogion. Yr unig berson sydd wedi cael ei gyhuddo yn yr achos yw gyrrwr y trên, Francisco José Garzón. Dywedir mai dyddiad yr e-bost Oedd Rhagfyr, y chweched ar hugain, 2011, bythefnos cyn y ddamwain. Yn yr e-bost roedd cyfres o gynigion gan y peiriannydd am sut i leihau y peryglon ar y troad sydyn ar y rheilffordd. Mae'n ymddangos bod y trên yn teithio ar 118 milltir yr awr, ddwy waith y cyfyngiad cyflymdra o 50 milltir yr awr. pan ddigwyddodd y ddamwain, ond roedd y gyrrwr yn meddwl i fod ar ddarn gwahanol o'r reilffordd. Doedd dim rhybuddion mewn lle ar gyfer y darn arbennig o reilffoir, a doedd y systemau diogelwch ddim wedi rhoi'r brêcs ymlaen yn awtomatig. Mae'r ymchwil yn parhau. Yr ail stori heddiw, Mae'r chwaraewr tenis o Alicante, David Ferrer, i mewn i'r gemau go gyn-derfynol ym Mhencampwriaeth Agored Awstralia. Ferrer sy'n dal safle rhif tri y byd ar y funud, yn dilyn Nadal a Djokovic. Daeth Ferrer nôl o un set i lawr ar y cychwyn, chwech saith, saith pump, 62, 61, i sicrhau ei le yn yr wyth olaf. Fe fyddai nawr yn gwynebu Thomas Berdych yn yr wyth olaf. Nawr, newyddion o fyd diwylliannol Sbaen. Mae pryderon yn Sbaen yn dilyn y penderfyniad gan Lywodraeth Portugal i werthu 85 o luniau gan yr artist Joan Miro mewn ocsiwn yn Llundain mis nesaf. Bydd yr ocsiwn yn Christie's ym mis Chwefror yn dangos casgliad sylweddol o 85 darn o waith celf Miro o dros y 70 mlynedd ddiwethaf. Hwn yw un o'r casgliadau mwyaf cynhwysfawr a trawiadol erioed o waith y peintiwr Catalan sydd wedi dod i ocsiwn. Mae Joan Miro wedi dylanwadu'n fawr ar nifer o artistiaid, o Picasso i Pollock, a mae ei waith fel arfer yn cael ei gysylltu â swrrealaeth. Gobaith yr ocsiwn yw gwneud arian a gwerthu y lluniau sydd wedi bod yng ngofal y Llywodraeth ers cenedlaetholi y BPN yn 2008. Ar y pryd, roedd gwerth y casgliad tua 80 miliwn ewro. Roedd y casgliad yn perthyn i'r Banco Portugués de Negocios, y BPN, oedd yn arfer bod yn fanc preifat. Ond cafodd y banc ei genedlaetholi gan y Llywodraeth yn dilyn ysgarndal ariannol BPN fawr yn 2008. Doedd y cwmni banc ddim wedi cael ei reoli'n dda iawn a cynyddodd ei dyled i €1.8 biliwn. Arestiwyd cyn-lywydd y BPN, José Oliveira e Costa, ar gyhuddiadau o dwyll treth, cuddio arian a ffygiadau. Roedd achub y BPN yn fater sensitif iawn oherwydd y cysylltiadau gwleidyddol a busnes yn ymwneud â'r banc gyda Oliveira e Costa. Mae'r Sbaenwyr yn dadlau bod Llywodraeth Portiwgal yn trin y gwaith celf fel sbwriel, a dywedir na ddylai celf fel hyn gael ei drin fel rhyw gytundeb banc. Mewn marchnad celf fywiog fel sydd sydd, dylai'r gweithiau muro werthu'n dda, ond fydd y gwerthiant Ddim yn gwneud llawer o farc ar ddyled enfawr y wlad. Yng Nghymru, Halen Môn sydd wedi derbyn statws gan yr Undeb Ewropeaidd sy'n gwarchod y cynnwys, ac yn Sbaen, Sangria sydd wedi dewis yr un, derbyn yr un statws. Bwriad statws o'r fath ydy bod enwau bwyd yn cael eu gwarchod, a hynny o achos y lleoliad daearyddol neu rysáit draddodiadol. Dyw sangria ddim yn gallu cael ei enwi'n sangria os nad yw e wedi cael ei gynhyrchu yn Sbaen. Gall y diod gael ei gynhyrchu mewn gwlad arall, ond caiff e ddim ei alw'n sangria. A'r stori olaf heddiw yw bod Maer Burgos wedi canslo prosiect ffordd ddadleuol yn dilyn protestiadau enfawr yn y ddinas. Ar ddydd Gwener, dywedodd Maer y ddinas yng ngogledd Sbaen, Javier Lathal o'r parti PP, Partido Popular, bod yr amgylchiadau cymdeithasol wedi gwneud hi'n amhosib i barhau gyda'r prosiect ehangu ffordd ddadleuol, a'i fod wedi creu tensiwn ymysg bobl lleol. Meddai Lathal, Rydyn ni eisiau heddwch cymdeithasol nawr. Cafodd y penderfyniad ei wneud yn dilyn wythnos o brotestiadau treisgor yn Burgos, oedd wedi ymestyn at Madrid a lle cafodd nifer o bobl eu harestio. Daeth nifer fawr o bobl allan penwythnos diwethaf i stopio adeiladwyr rhag ehangu Stryd Vittoria yn ardal Gamonal y ddinas a'i newid i mewn i Boulevard. Dywedodd y prosiectwr y byddai byddai wedi bod yn well i'r wyth miliwn ewro sydd wedi cael ei wario ar y prosiect gael ei wario ar rywbeth arall. Roedd hefyd cwynion y byddai ehangu'r stryd yn arwain at gynnydd mewn llygredd traffig a sŵn, yn ogystal â dwyn llefydd parcio bobl. Bu bloeddiadau o lawenydd gan y bobl oedd wedi bod yn gwersylla ar y safle adeiladu wrth iddynt glywed am y penderfyniad y maer ar y radio.